Croeso yn ôl i chi. Wel, un y gegin Delisa yn edrych ymlaen i baratoi'r cacen oer yna yn y man. Ond yn gyntaf, mae 'da fi cwestiwn i ti, Alun. O! Beth sy'n neud ti'n hapus? Yy, cottage pie. Ww! Ffrindiau. O! A tomato soup. Pethe syml.
Ddim yn y drefn yna. Ie, na, yn y drefn yna. Ie. Wel, digwydd bod, ni 'di bod mas yn holi lot ohonoch chi, beth sy'n helpu dod â twtsh o hapusrwydd i'ch diwrnod chi, a sdim syndod bod bwyd ar dop y rhestr.
Bwyd sy'n codi 'nghalon ni ydi lobsgows neu swp neu te. Bacon rolls. Sausage rolls felly. Roast lamb gin Butcher Eden, spaghetti bolognese, rhyw fath o curry a prawns. Pizza, pasta a lasagna. Y bwys sy'n codi nghalon i ydy cael cranc neu lobster, sticks and yna fo, swn i'n hapus.
Ww, ymateb da fanna, pobl Caerfyrddin a Phwllheli fanna. Ie, ma' Li-... Licio yr ateb fanna. Ie, ma' Lisa wedi godi'n calonnau ni nawr gyda rhyw gacen oren. Wel, o'n i'n meddwl, beth sy'n llachar, diwrnod ganol mis Ionawr, rhywbeth oren. Oren. Felly, cacen oren, Ben y Waered, neu beth yw, ie, upside down. Upside down. Upside down. Ie. Yym, felly, yym, sdim ots pa oren chi'n defnyddio, i fod yn onest, ma'r blush oranges yn dod miwn i i i dŷ tymor ar hyn o bryd, y rhai bach coch. Felly mae'r hynna'n rhywbeth neis. Maen nhw'n mynd i fynd yn fwy coch wrth bod y tymor yn mynd mlan. Yy ond neith oren cyffredin y tro, fi 'di jyst 'di defnyddio rhai mowr, yy rhan fwya jiwsi gore i gyd. A beth dwi 'di neud, fi 'di dechre, wel, fi fi moyn y g- fi moyn y zest a fi moyn peth crôn. Felly beth dwi 'di neud fan hyn yw jyst defnyddio, fi 'di bod yn, fel arfer, yn rwbo'r oren yn erbyn y grater, ond os defnyddiwch chi micro plane bach fel hyn a rwbo hwnna yn erbyn yr oren, chi'n gallu gweld... Ma'n fwy effeithiol, yndyw e? Odi, fi'n t- fi'n credu bod e, a ti'n gallu gweld faint o oren 'yt ti'n ca'l. Tip bach arall i chi, os ych chi wedi wneud e o wneud e o flaen llaw, dodwch e mewn bowlen neu bach o cling film neu mewn mewn mewn yym twb bach achos ma' fe yn colli'r yr yy yr jiws 'na'n go gloi, fe'n sychu mas os o'ch chi moyn pishas caled yn y gacen. Na. Oce. Wedyn mlan at un arall fan hyn, a fi'n dangos hwn i chi achos fi myn' i neud rwbeth gyda'r cro nes mlan, beth dwi wedi neud er mwyn creu'r oren 'ma fel hyn, yn hytrach na'i pilo fe mewn ffordd arferol, fi'n 'i pilo fe gyda cillell, Oherwydd, sa i 'di mynd i ffwrdd â digon fan'na, chi moyn gweld yr oren, ac dych chi ddim yn moyn y pysth ar yr oren, a chi moyn cyment o'r o'r yym crôn a gallwch chi, achos fi'n mynd i greu rhywbeth mas o'r crôn. Dim gwastraff fan hyn, oes e? Dim gwastraff o gwbl, ma' rhein yn edrach bach melys hyfryd ar gyfer addurno, neu fel fel rhyw fath o lotion. So cymryd yr cyment ag allwch chi o'r gwin i ffwrdd, cymryd y top i ffwrdd 'fyd, a sleisio rhein miwn i darne bach Jyst dan sentimeter fydden i'n gweud, dim rhy dynn a dim rhy drwchus. Dwi rioed 'di gweld oren yn cael ei dorri fel 'na o'r blaen. Nag wyt ti? Na. Ti'mod beth, mae'n ffordd da rhwydd o wneud e, a ma' ma' rheina wedyn yn hyfryd i fwyta. Barod i fynd wedyn.
Barod i fynd, lot rhwyddach na pilo fe gyda ch'mbod gwinedd. A wedyn fan hyn, beth dwi myn' i neud yw gosod rhai, o, yn gynta, bach o siwgr, bach o siwgr demerara fan 'na gyda fi, ryw dou neu tri llond llwy fwrw. Beth yw demerara? Fe siwgr brown yw e? Siwgr brown yw e, ond dyw e ddim yn toddi cweit yr un ffordd â unrhyw siwgr arall. Mae'n aros yn fwy fwy crisp. Chi'n aml yn gweld e ar dop cacen er mwyn creu fel yr, yr, yr sparkle bach ar y top. A wedyn fi'n mynd i fynd rownd â rhein, fi'n mynd i dod i ambell un dros y llall, ond chi moyn gorchuddio gwilod y gacen i gyd, a chi'n gallu gweld pam, achos os chi'n gweld yr un fi 'di gorffen fan'na... Ie, mae'n edrych yn neis.
...chi'n gallu gweld ôl y patrwn yy miwn, so gorchuddio'r cyfan... Ma' ryw glês, ie!
O'n i'n... O, ti 'di gweld? ...Gyda gilydd. Gewch chi weld beth yw'r glês mewn munud bach nawr, so ddedwn ni hwnna mas o'r ffordd. A wedyn symud mlan at y gacen. Felly, sbwng yw e, ond gyda almone. Felly, mae gyda fi'r siwgr a'r menyn fan hyn wedi curo at ei gilydd. A mewn at hwnna, fi'n mynd i osod pedwar wy. Pedwar?
Eitha lot ydyw e, neu...? Yym, wel, mae tua 250 o flawd fan hyn. Yym, felly, mae e tua... Na, mae fe'n weddol arferol, odi. Fel arfer... O'n i ddim yn gwybod, ond Pedwar yn swnio lot i fi fan'na! Yn amlwg. Mae un mwy yy medium yn yn pwyso 60 gram. Iawn. I bob 60 gram mewn mewn yym sbwng Victoria, chi'n ychwanegu 60 gram o flawd o fenyn... Yr un peth. ...ac o siwgr. Wrth gwrs. Felly mae tua'r un peth â hwnna rili. Yym, fel chi'n gallu gweld, dyw wye a braster menyn ddim yn gyfeillgar iawn, 'dyn nhw ddim yn yn mynd at 'i gilydd yn yn rhwydd iawn, felly miwn â bach o flawd i helpu'r broses. i, i ddechrau, a wedyn gallwn ni ddod i'r gweddill mewn defnyddio peiriant i wneud hwn ddigon rhwydd. Yeah. Ond fi'n licio dangos pwy mor rhwydd mae e i wneud e heb unrhyw offer. Lot o bobl yn gweud bod ddim gyda nhw'r offer a bod ddim hyn a llall gyda nhw. Does dim eisiau. Llwy bren a bowlen yn ffain. Fi'n mynd i osod bach o fanila mewn fan'na i wneud e tyn bach fwy cyfoethog, a mae hefyd yn yn yn wneud yr wyau yn llai... So chi'n blasu'r wyau os ydych chi'n dod i tamaid bach o fanila mewn yeah. A hefyd y yr almonau mân fan'na, yr ground almonds ath mewn, um, a mae hwnna'n wneud y gacen tyn bach yn fwy cyfoethog falle ac yn fwy llaith. Mm. Felly hwnna i gyd yn mynd at ei gilydd. A mae oren yn yn dda i ni, yn dwi e? Mae'n mae codi calon. Mae'n yndi, mae'n un o bum yn y galon o'r... Um,

fel bod e ddim yn symud yr orene o dano. Nawr, i'r rhina ohonoch chi sy falle yn coginio'n aml, fe welwch chi fan hyn, yn hytrach na papur gwrthsain, yr greaseproof paper, beth, beth fi 'di defnyddio tro yma yw rhain. Chi'n gallu prynu nhw a chi'n gallu ail-ddefnyddio nhw i, i fynd rownd y tin. Felly fi 'di defnyddio tin Lle mae'r gwaelod yn yn dod i ffwrdd. Ie. Lot hwyddach i ga'l e mas ar y diwedd. A wedyn er bo' fi wedi dodi yr awyren ar y gwaelod o'dd gyda fi darn o'r papur 'ma ar y gwaelod a chi jyst yn dodi hwn o amgylch. A ma' fe'n ffordd grêt, mae'n arbed am- yy arian yn y pen draw on' mae hefyd yn dda fel bo' ni'm yn gwastraffu cweit cyment. A faint ma'r gacen am mewn i'r ffwrn nawr te? Tua awr a...
O waw. ...tua cant chwech deg. Oce.

Ar ôl iddo fe ddod mas o'r ffwrn, mae hi'n dal, mae eisiau rhyw ugain munud fach arall falle. Yym, siwrna mae'n dod mas, gallwnwch e oeri tymed bach, wedyn dod i plat dros y tin, a wedyn mae eisiau droi e ben i waered. O, reit. Dyna fel mae'r t- gwilod yn dod i'r top. Yr upside down yn dyfe? Ie, peidiwch wneud e rhy gloi, achos os yw rhywbeth yn mynd o le, mae'n ar dân, mae'n dwym, timod? Yn enwedig achos bod yr awyren yn llond siwgr. So, nath ddoe o chi sylweddoli gine bod 'na bach o sglein ar hwn. Do. Dyw e ddim yn dod mas yn disgwyl cweit fel 'na, dyw e ddim yn bell off, ond be' sy 'da fi fan hyn yw marmalade, a fi 'di dodi fe yn y microdon am jyst rhyw 30 eiliad tan bod e jyst yn mynd tym' bach yn fwy yy fel fel jam, a 'na gyd dwi 'di neud yw jyst brwsio hwn arno, a a neud e'n itha tew, yn enwedig rownd yr ymylon i ga'l rhoi sglein, a hefyd mae'n mae'n fwy o flas, mae'n fwy o felystra, a mae jyst yn disgwl yn hyfryd. Yym, llwch chi'n neud hyn, ni lot o croceddnau gyda llaw, so os cacen gyda chi sy 'di mynd tymach yn sych, defnyddiwch jam ne' ne' yy hyd yn o'd siwgr a dŵr a dodi fe dros y sbwng, mae'n rhoi tipyn bach o lleithder nôl miwn 'no fe. A a dyna ni. Yym. Dyna'r sglein. Dyna'r sglein.
Wedes i gynne bo' fi myn' i neud rwbeth gyda'r pil 'ma, a beth dwi 'di neud fan hyn yw dodi fe mewn dŵr berwedig, a'i ferwi fe am ryw hanner awr. Tynnu'r dŵr i ffwrdd a dechrau 'to. So mae eisiau wneud e ddwywaith, falle tair gwaith os chi'n moyn. Mae'n tynnu'r blas chwerw mas o'r peth. O'r cae. Felly, a wrth gwrs mae'n ei goginio fe, mae'n wneud e'n felys, yn y gêm felys, mae'n wneud e'n yn yym yn soft neis. Wedyn, ar ôl iddyn nhw fynd yn yn soft, pwyswch nhw. Oedd 'da fi 72 gram fan hyn bore 'ma. 72 gram o siwgr a 72 gram o ddŵr. Berwi fe nôl, so mae'n mynd yn syrup.

tri mas fan hyn. Fi 'di torri hwn yn barod. O, neis. Felly, dyle hwnna i ddod mas yn go gloi. O, mae'n edrych yn neis.
Ww. I fynd gyda fe, fi 'di dod i hufen fan'na, dwbwl wedi chwipio. Ww, gallech chi ddodi bach o contro miwn 'se chi moyn, neu unrhyw alcohol falle, rwbeth â oren ynddo fe. Fi 'di dodi bach o fêl miwn yn hwnna i felysu. Ti'n hoffi... Ie, bach o hufen i fi. Ti'n hoffi hufen, yndwyt ti? Hufen i fi, plîs, Lisa.
So, fi 'di hwnna fan'na. A hufen iau i fi, plîs. So, ma' hwn, gewch, fyddwch chi'n gallu blasu jyst tamed bach... Diolch. ...o'r, yym, o'r melystra yn fan'na. Hufen iâ i ti fan hyn te. Gei di'r un â'r siocled ag oren. A wedyn fi'n defnyddio rhain jyst i orffen off, jyst i ga'l neud nhw i ddisgwl yn ddeniadol fel 'na. Ti 'di gadel y siocled 'na i sychu wedyn, ie? Ie. Does dim rhaid, ma' hwnna fan 'na. Ife hufen iâ yw hwnna? Na. Na, na, hwnna yw'r hufen iâ. Sori. Dolydd penfro. Diolch Lisa. So fel chi'n gallu gweld ma' fe'n itha llaith tu fewn yy a ma' hwnna'n para mae'n un mae'n achos bod yr almone mewn a mae'n mae'n

Looking good, looking good bois. Diolch. Be sy gen ti i ni heno ta?
Yy heno heno, rhyw gymysgedd bach, 'dan ni'n mynd i fod yn cwrdd ag aelod newydd o deulu Sue Moore Môn, ma' hwnna'n anodd i ddeud, dwi 'di bod yn practisio hwnna. Sue Moore Môn. Sue Moore Môn, yy edrych ymlaen i glywed am y Crwban Fôr. Yy ma' Owain Gwynedd 'di ca'l penwthnos prysur efo tîm Cadair Olwyn Cymru, tîm rygbi Cadair Olwyn Cymru yy cyn iddyn nhw fynd ar daith i America, cwpwl o gema pwysig felly Edrych ymlaen i weld nhw'n ymarfer Iestyn Wyn a Meili Rhys fydd yma yn y stiwdio, gennyn nhw bodlediad hynod boblogaidd, esgusodwch fi, maen nhw 'di ennill gwobrau a bethau. Dw i ddim yn meddwl bod o'n bodlediad cystal â'r Coridor Ansicrwydd efo Malcolm Allen ac Owain Tudur, ond wna i ddim ffraeo efo nhw heno. Yym a a wedyn, ie, mae 'na gystadleuaeth hefyd yn does? Yy, i godi calon. Dw i'm yn coelio'r Blue Monday i fod yn onest. Na, na ni chwaith. Dan ni'n mynd i wneud yn siŵr bod bobl yn gwenu, mae 'na hamperi ennill wrth gwrs. Ie, a ti ti'n sôn am gystadleuaeth hollol newydd fan'na wrth gwrs yn wahanol i yr un sy' gen ni heddiw 'ma. Un sydd gafna, ma' hwn ar fin cau am dri o'r gloch. Ma' 'na cau am dri o'r gloch felly ewch ati sydyn iawn i ffonio. Ti'n mynd i trial cacen? Ie, go on 'mlaen. Ie, mae o'n neis iawn, trio fo. Yym, a t'mod be'?

Diom ots am oed gan OTJ. Hanner cant? Dyn nhw'm yn bwyso.
Oh, come on. Uh, reit, so dyna ni. Gobeithio bod ni wedi llwyddo roi gwyn ar eich uh, gwynebau chi yeah. heddiw. Fydden ni'n ôl efo chi fori am ddau uh, tipio a roi trefn ar eich arian. Ie, yeah, a siwrne anhygol un o'n gwylwyr ni i golli pwysau. Ond y dilyn y newyddion a'r tywydd nesa ar Esbydwreck, Prioras 5000. Diolch am wylio, tan yfory!
Pnawn da i chi!
Pnawn da i chi! Wel, neis iawn.